O'n i mewn Prism un nos. Um, oh na, dim Prism. Dim Prism, ie. Yeah. Blwyddyn gynta, so o'n i'n bach yn... Uh, yeah, sketchy. Ie. Yeah. Siamai, croeso i podlediad Help Dwi'n Mynd i'r Prifysgol. Fy enw yw Ceilin a heddiw rydw fi fan hyn gyda Elia sydd yn myfyrwyr uh, cyfryngau chwaraeon. Croeso. Croeso. Yym, fi'n mynd i jympio mewn reit i'r cwestiynau. So, cwestiwn gyntaf fi yw, beth oeddech chi uh, mwyaf cyfroes amdano cyn dechrau yn y prifysgol? Ie, yeah, so fe beth ni'n dweud bod ni'n mor gyfroes am, falle just yr independency yeah. fyna, chmo, um, neu rhywbeth gwahanol, um, edrych ar ôl y hun, um, mynd mas, cymdeithasu, um, a just, yeah, just gwneud uh, pethau chymod, uh, bydde ddim yn neud nôl yn y gawtio. Um, you know, cymryd dros, you know, cyginio, yeah. you know, a llunid yr ymolchi, ond, uh, yeah, ond, uh, ond yn, um, yeah, good, ac, um, just rhywbeth newydd, chymod, yeah, yeah. um, dechrau antur newydd. Ie. Yeah. A pan foment ti'n dod i'r cof uh, wrth meddwl am eich wythnos gyntaf, beth oedd wythnos gyntaf fel i ti? Wythnos gyntaf fi, o'n i'n meddwl, ie, yeah, oedd e'n fresh as fair, os yeah. i'n cofio. Yeah. Oedd e'n uh, Ie, yeah, o- o'n e'n rili dda uh, wahanol treialu am uh, tîmau chwaraeon, pêl-droed, Ie. um, seinio. Ie. I fyny am gwahanol uh, clybiau Ie. ac uh, pizza, Domino's, ni'n cofio. Y gorau. O, y gorau, ie. Yeah. Pizza am ddim, Domino's, Ie. o'n i'n meddwl, dyna fe. Ie. Um, bwyd, no, sorted now am y dydd nawr, tan he. Ie, yeah, lush. So, ti'n astudio cyfryngau chwaraeon, pam o ti wedi dewis y cwrs hwnna? So, dwi wastad, um, wastad wedi bod yn ngerddol am chwaraeon. Yeah. Um, dwi efo tocyn tymor i um, ddinas Caerdydd, Pildroed, um, a mae'n redig yn y teulu. Chyma, tad, cu, dad, nawr fi. Yeah. So, oedd yna'n gret. A jyst yn ein astudio um, y cyfryngau yn y ysgol uwch radd. Right. A o'n i'n... O'n i jyst yn mwynhau fe. Yeah. Um, o'n i'n neud bach o drama actio pan o'n i'n tyfu i fyny, so you know, o'n i ar fy um, set efallai, o'n i'n gweld y gwahanol camerau. Um, So, dyna beth sydd wedi ysbrydoli fi i wneud rhyw fath o um, fel ddarlledu. Ie. Yeah. Y ochr ddarlledu. Uh, dwi'n wneud y, y cyfryngau yna, so gallu fod yn y cyfryngau cymdeithasol, yeah. ond y beth oedd wedi ysbrydoli fi y mwyaf yw'r, ie, yeah, fod ar y set a gweld sut o'n nhw'n darlledu pethau, a so dwi'n, ie, yeah, really mwynhau. Yeah. So ti'n person fe bach yn creatif hefyd? Ie, yeah, dwi'n yeah. offi ddefnyddio fe ddychymyg. Ie. Yeah. I, chwa, fod yn greadigol. beth dwi'n hoffi y fwyaf yw mae popeth angen narratif. Ie, yeah, ie. A felly gallech chi ddweud y stori mewn ffordd ei hun. Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. So, mae'n jyst, ie, yeah, fod yn greadigol, fod yn gallu i adrodd stori, narratif eich hun, a mae'n, ie, yeah, mae'n gred. So, ti'n astudio hefyd tra'n dal yn fod yn byw gatref, uh, sut mae'r profiad hwn wedi bod i ti? Mae wedi bod yn, uh, yeah, wedi bod yn dda. Um, dal yn gallu gwneud y pethau o'n i'n gwneud cyn symud yeah. i prifysgol, uh, dal yn cael yr independency. Um, mae gen i ffrindiau sy'n byw gartre llawer, chymod, ni'n mynd mas chwarae golf, yeah. pethau fel enni, so nice. mae'n dda, mynd lawr y pub. Um, ond o'n i'n byw yn y Gaerdydd. Yeah. Ym mlwyddyn gynta. Right, ble oedd ti wedi byw cyn? O'n i'n byw yn Claudine House o'n i yn, right, ti Claudine, okay. so oedd yna'n um, ar bwys yr ysbyty Heath. Ie. Yeah. Um, so, ie, yeah, oedd e'n tua 20-25 munud i gerdded i'r mm, gampus yeah. cyn coed. Ie, yeah, o'n i wedi creu llawer o ffrindiau um, y flwyddyn gyntaf, ond ers i fi um, symud cwrs nawr, um, astudio uh, cyfryngau chwaraeon. Dwi wedi cyrraedd a siwt gymaint o bobl nawr, um, ffrindiau nawr, yeah. am fyth. Ie, yeah, mae wedi bod yn arbennig yeah. ers ni. Right, fi'n mynd i jumpo mewn nawr i'r cwestiynau cyflym. Uh-oh. Uh-oh. Uh, so, cwestiwn cynta fi yw, a oes gennych unrhyw gyngor da ar gyfer y myfyrwyr newydd? Um, So yn gynta, um, mae rhaid i chi ie, yeah, jyst tyflu chi ni mewn i bopeth, um, ymuno â clybiau, um, creu ffrindiau, hyd yn oed, um, fel mae, mae na dywediad, fake it till you make it. Ie. Yeah. Efallai, dyna be oedd e Oli wedi ddweud. Ie. Yeah. Um, ond, ie, yeah, dyna un gyngor byddai'n cael. Just ie, ymuno y po- yy clybiau, gwneud ffrindiau, siarad i Mae'n llawer o bobl gyda chi. Ie, yeah, gweud ie i popeth. Yes, ie, yeah. yeah, mae'n un, ie, yeah, bwysig iawn. Um, beth yw eich pleser eog? Um, mm, allai... Um, Cwestiwn galed. Ie, yeah. you know, music 60au. Really? Music o 60au, ie, yeah, dwi'n eitha uh, hen ffasiwn pan mae'n ddod i cerddoriaeth. Ah. So, uh, yeah, nath i bach o hynny. yeah. Ble fydden ni'n dod o hyd i chi a nos fercher? Right, so, byddwch chi'n gweld fi mewn game rygbi. Ie. Yeah. Falle yn ffilmio Met Cardydd. yn ei gêm Bucks mae'n yeah. chwarae ar y nos fercher, neu lle mae hynny ar Rugby One, Cincoi Campus, yeah. neu yn Arms Park, neu i ffwrdd i brifysgol arall rhywle yn Lloegr, neu, yeah. neu Abertawe i wneud. Uh, neu os o'n i, os o'n i ddim yn cael gêm, just gartre. Yeah. Gartre, chillo mas. Gartre, chillo mas, a falle mynd Neu'ch pub falle, gêm o golff efallai. Neis. Ond uh, yeah. Uh, pa pwnc gysgo roedd i chi'n ei ofni fwyaf a pham? Ffiseg. Ie, Ffiseg. ffiseg. Ie. A ateb hawdd, hynny. Ateb hawdd. And, yeah. Just gwyddoniaeth in general. Ie. O'n i'n just yn Na, ie, bioleg, cemeg, o'n i ddim yn dda, ond ffiseg, ie, yeah, ffiseg. Just, i'r athro hefyd, o'n i ddim yn, os oeddech chi ddim yn dda ffiseg, oedd e'n yn dal rhyw fath o fel grudge yeah, yeah. Ie, ie, o fi fel yna hefyd, ie. Ie, ond sdim, sdim gymaint gan chi wneud o'ch chi ddim yn ddeall. Ie, yeah, ie. Yeah. Ond, dyna fe, ie. Yeah. Um, beth yw'r peth mwyaf anturus i chi wneud erioed? Wel, o'n i yn um, Oh, o'n i yn Efrog Newydd. Um, right. Nôl y mis Medi. Yeah. O'n i wedi mynd lan y Summit Vanderbilt One. A oeddech chi gallu fel sefyll ar fel llawr um, wedi creu o gwydr. Gwydr, all right, okay. So, oedd yn fel... So, chi'n sefyll ar y llawr gwydr yma. Yeah. A o'ch chi'n edrych i'r lawr. Yeah. a oedd yn just yn fel stryd. Oh. O'n i wedi mynd yn y nos hefyd, so oedd popeth yn, yn di. Yn oh, di. Na. A chi'n just yn gweld y golau o ceir yeah, a yeah. ladau o gwmpas, ond o, yn rili dda, ie. Yeah. Oh, Mae hwnna'n swnio cool. Oherwydd o'n i'n, ie, yeah, oedd y ffrindiau oedd wedi wneud e gyda fi, oedd y, uh, oedd y coesau yn siglo ti'n mynd bach. O'n i'n offi, dwi yn bach o um, thrill seeker. Yeah, yeah. Dwi'n mwynhau um, Rhian ei sgwech rollercoasters. Really? Ie, oh, na, sa'n offi rollercoasters. Dwi'n bach yn theme park enthusiast. Bywyd dinas neu gefn glad? Gefn glad. Really? Ie. Yeah. Pam? Wel, o'n i'n gefn glad, wel, byddai'n wastad wedi dweud cefn glad. Um, ar ôl byw yn y cefn glad a uh, yeah. byw yn Aerdydd. Yeah, yeah, yeah. A, you know, sort of, gymharu ddwy. Ond Wedyn pan es i mynd i Efrog Newydd ym mis Medi, o'n i'n fel, oedd e'n y ddinas gyntaf lle o'n i wedi meddwl, gallai, gallai fyw yma. Ie. O'n i'n just, rhywbeth amdani, Ie. o- o'n i'n just fel, a, o'n i byth wedi teimlo hyn am ddinas o flaen, Ie. fel gallai fyw fyna, ond ie, yeah, dyna fe. A mae fe, mae fe Efrog Newydd hefyd yn really fel, ti'n gwybod, mae'n busy a popeth hefyd. Ie. So, so surprising. Ie, yeah, oherwydd Llundain? Sai'n rili offi Llundain oherwydd Really? ei fod yn rhy brysur. a mae'n rhywbeth am Efrog Newydd. Right, nawr fi'n mynd i mynd i cwestiynau newydd eto. So, uh, dwedwch ychydig amdanoch chi hun. So, fel maes teg, beth oedd hwnna fel? Dwi'n caru maes teg. Um, eto cefn gwlad. Uh, a pan chi'n pan chi o Gymru, fe chi'n chi wedyn nawr fod yn fod ol yn elli. Ie, yeah, allan elli, ie. Ie. Chi'n... Uh, Ti'n caru ble wyt. Chi'n caru, ie, yeah, yeah. chi'n patriotic. Ie, ie, ie. A, wel, chi'n mynd i fel y gêm I Peel Droid nawr, Cymru, a pan mae a gêm I rygbi, a pan chi'n canu'r anthem genedlaethol. Ie. Yeah. Yeah. Mor angerddol. Pawb yn canu. Ie. Yeah. A mae'n, ie, yeah, arbennig o dda. A fod yn Mae, ie, yeah, o cymoedd hefyd, mae, mae gennych chi fel uh, small town feel. Cymuned, ie. Yeah. Yeah. Chi efo fel cymuned dyn fyna, yeah. na chi'n cerdded ar y stryd. Falle byddwch chi'n mynd i'r Tesco dda falle i cael uh, dim ond uh, bara a llaeth, ond byddwch chi'n ond byddwch chi'n bwrw mewn i fel pum person chi'n yeah, nabod yeah, yeah. a byddwch chi'n siarad i nhw. So, Ie, yeah, dwi'n caru hynny am uh, fod o uh, Fi'n teimlo, fi teimlo fel yna hefyd pan fi fel cerdded y ci, fi fel, helo, helo, siamai! o ie, yeah, chi'n chi cerdded, uh, gwrando i cerddoriaeth, yeah. a chi'n fel... Hello. Constantly. yeah. yeah. So, um, pa mwyn eithoch chi penderfynu mynd i prifysgol? Wel, eto, uh, independency, um, antur newydd i fi, uh, symud mas, uh, a tri, yeah, trio pethau newydd. Yeah. A ie, yeah, dwi wedi gymdeithasu'n dda, wedi creu llawer o ffrindiau. Ie. Yeah. A mae hynny wedi ddigwydd. Um, dwi wedi dysgu llawer, be o'n i'n gobeithio byddai'n ddigwydd, o'n i wedi. Wedi nabod mor gymaint o bobl nawr ar y cwrs. Ie. Yeah. Darlithwyr hefyd nawr sy'n nabod popeth am y ddiwylliant a dwi wedi dysgu mor gymaint. Ac um, popeth, ie, yeah, popeth oedd Met Cardydd wedi ddweud, ei, ei prifysgol uh, wedi ddweud, uh, maen nhw wedi byw lan i... Uh, yeah. i uh... Mae prifysgol fi'n credu yn rili really yn fel gymuned, ti'n gwybod, gyda Met Cardydd especially, mae'n rili really neis nice, achos mae pob amser rhyw, rhywun i, uh, ti'n gwybod, i siarad i a popeth. Yeah. Chi'n teimlo hynny hefyd gyda'r um, gemau rygbi? Ie. Yeah. Gyda rhoi y dynion am y niwod, o'ch chi'n chi mynd i uh, gemau rygbi ni efo'r Ultras, os ni'n mynd i fel Arms Park am y Cardiff Clash lle uh, mae Met Caerdydd a Prifysgol Caerdydd yn chwarae i gilydd yeah, Arms yeah. Park. Mae chi'n rili really teimlo erydd fel um, oherwydd dwi'n arwain y cyfryngau i'r uh, tîm yeah, rygbi. Yeah. Beth yw ef, beth, ti'n gwybod, beth mae hwnna fel i ti i gweithio gyda rygbi a popeth? Ie, yeah, mae'n gret. Ie. Yeah. Yeah, um, profiad ar ben o gyda, wedi ddysgu mor gymaint. Ie. Yeah. Um, dwi'n, ie, yeah, gweithio gyda uh, cyfryngau cymdeithasol, ond wedyn a mae jyst cym, you know, cymdeithasu gyda tîm rygbi, hyd yn oed y staff. Yeah. Ni wedi dysgu mor gymaint o'r um, y staff, y coaches oedd ni'n uh, mynd i cyfarfodydd bob yn awn di hun. Uh, so ni'n dysgu llawer o hynny, cael fach o insight o yeah, beth sy'n mynd yeah. ymlaen i'r tîm ar rygbi. Ac ie, uh, yeah, mae'n rili really dda, oherwydd mae'n ffordd dda o siarad i'r cefnogwyr hefyd, so mae'n really good. A ie, a'r profiadau hefyd, mynd i fel gwahanol stadiwm oherwydd mae Met Caerdydd yn tîm mawr. Yeah. Like, os o brifysgolion, mae fel ni, Harbury, um, Caerwisg, yeah. yeah, ni'n ni enfawr. A so, pan ni'n falle mynd i ffwrdd, ni'n chwarae mewn y stadiwm fel o'n i just yn mynd i Harbury naw yn y stadiwm lle mae Gloucester rygbi yn yeah, chwarae, yeah. o'n i'n mynd i Exeter, ni'n mynd i Bath, ni'n chwarae at y rec, yeah. a hefyd pan ni'n chwarae Caerdydd nawr, ni'n chwarae at Arms Park, so mynd, mynd ochr, ochr y cae yn arbennig o dda, chi'n rili really teimlo yeah. y... Ydy hwnna hefyd wedi agor diddordebau am y um, dyfodol i ti hefyd am gweithio fyna? Ie, yeah, cant y cant. cant Ie, yeah, yeah. profiadau dwi wedi cael pob eiliad i fod yn onest. A dwi'n parhau i ddysgu, wedi dysgu llawer yn barod. Ac Ie, mae jyst wedi bod yn uh, arbennig o dda. Ie. Beth ydych ti'n gobeithio wneud ar ôl uh, graddio? Dwi moyn mynd mewn i'r ochr ddarlledu. Um, so ar y diwedd, dwi moyn teithio'r byd nice. yn ddarlledu y beth dwi'n dwi, dwi angerddol am yeah. sy'n chwaraeon. Yeah. So ddarlledu chwaraeon, cwrdd a chwaraewyr falle, chymod, um, mynd i fel stadio mai a fel iconic landmarks yeah. yn chwaraeon. Bydd hynny'n cool. Um, dyna lle dwi moyn cyrraedd. Ie, yeah, neis. So sut mae e i bod yn siarad o Cymraeg hefyd yn Mecau Dydd? Wedi bod yn arbennig o dda. Um, hyd yn oed uh, fod y cwrs yn Saesneg, yeah. o'n i'n dal um, yn gallu neud dau modylau right, yn okay. y Gymraeg. Yeah. So dwi'n neud, wel dwi'n neud y prosiect tyfynol nawr yn yeah. y Gymraeg. right. uh, sy'n really dda. A dwi'n hefyd wneud, uh, wel dwi'n wneud y profiad proffesiynol yn y Gymraeg hefyd. So, um, yeah, hynny'n rili really dda, um, aros yn Gymru. Um, fel o'n i'n ddweud nawr, cyfathrebu gyda cefnogwyr nawr trwy cyfryngau cymdeithasol, o'n i'n gallu wneud fel y live updates efallai yn Cymraeg, yeah. ysgrifennu, um, ysgrifennu ragolygion. A dwi ti'n teimlo mae'n rhoi tyma bach o advantage i ti, ti'n gwybod, especially yn uh, cyfryngau. Oh, of course. Yeah. yeah. I wastad pan ni'n um, mynd am swyddi, uh, neu swyddi neu just profiadau, ond i'n ddweud, pan ni'n ddweud, like, dwi'n siarad Cymraeg, maen nhw'n yeah. fel, maen nhw'n methu credu e, maen yeah, fel, yeah. amazing. Yeah. Oh, maen nhw'n, uh, yeah, really off i'r ffordd siarad Cymraeg. So, yeah, mae Cymraeg yn really bwysig. Wel, os chi'n siarad Cymraeg, um, byddai'n ddweud, a chi moyn parhau siarad yn y Gymraeg, oherwydd, well, dylech chi parhau gyda Cymraeg os chi'n siarad yeah, Cymraeg, yeah. dwi'n meddwl. Um, Mae'n ffordd dda, os chi'n ddod i fel mec ar y dydd, maen nhw'n, ie, yeah, maen nhw'n cynnig mor gymaint o... Fi'n credu mae'n rili really bwysig y mec ar y dydd i siarad Cymraeg. Ie, yeah, maen nhw'n maen nhw cynnig gyda eisiau gymaint o opsiynau a yeah. um, profiadau yn y Gymraeg hefyd. So, um, mae hynny'n rili really dda. So i gorffen, fi moyn clywed storion mwyaf doniol gyda ffrindiau. So, um, a ddim yn ddoniol, o'n i'n... Uh, o'n i'n mewn prism un nos. Um, oh na, dim prism. Dim prism, ie. Yeah. Blwyddyn gynta, so o'n i'n bach yn... Uh, yeah, sketchy. Ie, yeah, so o'n i wedi mynd i prism. A oedd e'n DJ fyna. Ac um, O'n i wedi cwrdd â fy cefnither o, um, wel, mae'n fwy o faes deg, ond mae'n brifysgol mewn Redin. Right. A nath e ddod lawr gyda um, ffrindiau o Redin, o'n i'n nabod oherwydd dwi wedi bod lan Redin. A cwpl o weithiau o'n ffrindiau gyda ffrindiau fe hefyd. Ac um, o'n nhw'n o'n nhw'n fel VIPs am y nos am fyna. Right. So o'n i wedi cyrraedd yn nhw. A um, yn y amser hynna, o'n i'n just siarad yn nhw. O'n i'n fel, reit, mae'n amser chi nawr mynd ar y llwyfan. Yeah. A o'n nhw'n meddwl o'n i'n rhan o'r grŵp, o'n i'n VIP, so nes i'n mynd lan ar y llwyfan fel VIP. O'n nhw wedi rhoi ni fel o'n fel stigiau lliwgar, o'n i'n flashy a pethau fel ni. o'n i ar y llwyfan, o'n i'n just fel, um, you know, o'n i'n just fel, you know, just, yeah, wave o'r sticks ma. Aeth pawb ar y A fi dan slo hefyd efo nhw, o'n i'n just yn fel... Oh, uh, pam fod dwi fan Pam fod i yma, ie. Yeah, yeah. A ti, a ti tyma bach o introvert ten, a ti fel na, so I moyn bod ar y llwyfan. Ie, yeah, wel, yeah. well, dyna be, o'n i'n introvert, a o'i rhywbeth jyst wedi dod dros fi am fel deg eiliad. Ie. Yeah. oedd fel, o'n i just wedi troi mewn i fel extra fe, o'n i fel ar y llwyfan, siglo, a wedyn o'n i wedi dod bant y llwyfan, a syth o'n i'n fel, o oh, na. so, ie, yeah, efallai yn ni. Wel, mae wedi bod yn rili really neis i siarad gyda ti, Elia. Yeah, diolch am dod. Diolch. Fi'n Celyn, diolch yn wylio, gweld ti yn y episod nesaf.